to kare ka sudi nade to pok agoni kata mana mbaka jamach mano dak e plodu yaye mino to gocho na pare ong'isa ni en gi emergency moro kanyo koro chuno mani nyaka dhi onyulo ya wawa dhi wawa min minoda minoda mani to kiwinj sitori ma jamach ma dwago ni soch mach ni yaye bwana koro in kia soch bwana mane tiyo e plodu engineer jamach ang'e ang'e matiyo ke EPLC
achiel achiel no ja KPLC karing'e ni en notie KPLC to pod odejo to kane ywage ni tit tit tit tit ni kipenjo to riambo no reverse gari reverse gari mana bwana penji kwani kwani jamacha bwana ngoma notimre ne bwana Maduka winjo ni colleagues gi oduogo magne kanyo bwana friends gi nodhi omanye mokoro odhi ok oyude. Jamach noyudo transfer to ito plod wating'e stoche matek manade ni yawa. Eh.
idak e plot moro to plodwa ema ing'eyo wechene ma ng'ani dong' bedo osiepe gi ji neche nakonyo nyaka kete kawuo dil moro kama nidare japesa moro mondo idhi winjo ni iwinjo kama jamacho odake Jamacha dong ne kwaga kata mana ji kata mana wuoche giri. Eh. Andong naneno nyaka bwana. Ah, mera wachana adier, wachana adier onyulo. Relax mi mpaka.
Winji ni nyako moro duogo manyo oduogo manyo jamache pilo dukanyo nyako moro mobiro gi skat maromo ni eh skat moro ka gima koro mano eh. ne skat mana mongese kano dhi nyiw lewni skat bwana nini gitiyo gi jamache ka Kenya Power Eh. Kuna vya gura gura ni eh ya wanya ko ne kaka se kada tin ni. Kuro ma don kata kama gi tie colleagues go ero don kata ma nyalo luar kuome kata gi bana manting ya nango tako ni mbaka buana. Ma to gicho ma. Dongi dhiero wanga ni plodwa to kendi nge stoch plodwa ma serious. Mm-hmm. Kendi mm -hmm. wacho gik moko zile za ndani kabisa. Zile za ndani nade.
Mano poda wacho ni mana. Kuro wiji. Kuro ni wacho ni yande. Ni ni ni ni nyako ma Jakenya paro ne dwa namba na. Eh, Chimoro ni nomanya. Eh, nomanyi ga Dak nopenja ni ni nosiep ni sabwa. moro ma ma nini ma MC Eh? ma ma MC ma noma ni to en nang'o Ah. kanya gi namba ne miya namba Nyako boy no. nobanda, Nyako no walo mana mag wuyo ma walo ma ok anyam. Dong en en colleagues en colleagues jamaa. Koro imagine bwana hii ito koro im- i- iparo ni post mane me mutiye. Kenya Power kanyo. Dong nen colleagues mar bwana kar agone ng'ama nindo mbaka hapeji tagone mbaka to kar ino kibiji seche migoni mbaka to rie wiyi ni ok ng'e ni mbaka nyaka iconcentrate wiyi oleng'ore ni e keto wiyi sitrest bwana ning'e ni winyo ni siz na oyudo na tich moro machuok Eh, mano koro idhi timo tich mane? Hmm.
Tich mane mano ndo ne kike ne para bwana, kik wi wi. Habari nani? Ana sasa kwa uso giga bwana, na uso mankladi moko bwana. Eh, ongedi cha, ongedi cha, ongedi cha ise use. Ongedi na paka usa dwa reso mbili. Ne bo ne bo ine biro na ninge no dwa ka ukiso bwana. Mama eh, tango bwana. Ongedi cha be oken ga katonge ten ga duve. Duve bwana mana laro mana chijo ni wijo kana laro na ndalo mane ko eh, loch gine no lwar mwindi meusi. ema ne iyude to donge mano dhi onyiso ni kuchu kue ni raia kema naye gi duve no gi gin gi gin eh bwana adwa dhi adwa dhi ajara moro ya eh, ti- Am- am- aya miso eh, eh, pok imiya pok imiya go pok imiya go iriamba ami pesa pok imiya pok imiya so nyulo bwana donga donjo kamae yawa donga donjo kamae sami ti ipenja ni ya kosane ma ariambo yawa dongi ariambo pok imiya so pok imiya so ariambo nade to mano be kawacho ni ariambo mano be ariambo